Alright, welcome back na Wapu Podcast por Business Educational Podcast. Na papiamento y na papiamento tambe. Ya domingo, nobo. Um, welcome atrobe. Prometo que nos comienza el episodio aquí. Cora subscribe no man Rex, importante. Da totalmente gratis. Free. Esa bo sta en bas anto. Bo sta en bas de bueno. Taba pone. Dale a suni radio no. Taba pone Dale a effect suni, na malo. dale a no. suni radio no. Bunochi, bunochi, Eh, televidente no. nan. Bueno, s- eh, no, o si Si bo no sonó. primi e campani e sorry e boton ei di subscribe cora primi riba belletje tambe pa wordo notified mes hora ora nos post un episode nobo. Dus bo den den den auto, da riba bo bo plataforma di Digicel ku ta completamente gratis ku ta go loud en ta consumi bo data. Ujú, ujú. Mi mas me tin un splika over dje kuento. E ta ganga toch? Exacto. Anto, si bo ta wakiendo e episode aki cu un cerveza den man, cu un biña den man, cu un whisky den man. Un whole par de man. Exacto. Bebe responsable. Entonces, si bo tin edat pa bebe ainda, para bo tempo trankilo. Ey, ta palio. Eh, mi ta spera tur cos ta bon cu bosan. Spera

Basa fuera de lo común. Nos ta na um, Fundación Ambulance Último Deseo. Corsao, mas beseo? Sí. Lo último deseo of eh, eh, eh último no den. Te va pidi pa eh. Ambulance Deseo Corsao. No, eh, eh, eh, eh, demo último deseo no. Thank you. Entonces, no, sí, den. Sí, sí, nos ta así. Entonces, nos met nos Vicente como te dice, bo, nos slogan ta. Bo ultimo deseo ta nos prioridad. Alright, alright. Oké, oké. Anto, ki- kiko kiko kiko ta kiko iba bosnan na na na na bintra na na un na un trabajo apart asina ke? Solamente kere ta algo algo komun. Ah, no, Wara no, wara, pan pan kuminsá from from scratch. Dus ki kiko tur bosnan ta hasi?

Mi tin Francisca Martes, ami ta un di ferpleegkundigenan ku ta traha vrijwillig riba Fundashon Ambulans di Seo Kòrsou. Correcto. Nos ta un fundacion di voluntario, nel indica awey ta vrijwillig. Nos no ta basta pa asina largo, dus en principio nos a cuminsa awor aki na aña binti binti i un, mester den october nos a richt e fundacion op, anto ya, sindsdien nos a cumpli cu djesun di e deseo specialnan manera Roxanne a indica awe. Anto kiko kiko te sei ta hold in ku nos ta um, or un persona ta den su fase terminal di vida, pa mi se ta den un e ta malu, anto op gegeven moment la word uitbehandeld, no tin un vooruitzicht mas pa su vida, nos ta zorg e ora ei pa kumpli ku un ultimo deseo pe. Alright, ok, ok. Um, promé ku nos touch base riba e tópiko ei. Um, nos wapi un tiki promé ku nos a kuminsha graba. Anto um, ba menshona ku bosan ta un institushon. Un fundashon, sorry. Um, bo por nami un tiki mas um, splikashon di esei paso mi no tin e kennis, e, e, e, e como te dice canas e sabiduria sabiduria no conocimento conocimento ei ta palu e conocimento pa cu um, fundacion Kiko Verscheel ta tussen un fundacion anto un compania explicame un tikje dje okay nos a di mesa fundere como un fundacion paso loke cu nos ta haci son trabajo voluntario ora bo ta haci un trabajo voluntario caminda bo oogpunt no ta winst Ya, abo ta yudando hende sin ègt verwagt algu a kambio, den kua HCC bo por richt òp un fundashon. Komo ta HCC? Via un notarile akta, nos a hasi esei tambe, bai na nan anto i nan bo ta indiká kiko bo a mester e fundashon ta bai hasi, ken ta bo dulgrup, un kon bo tin intenshon di yega na bo fondonan, etsetera. Dus pa bo tin e parti ei kompleto, ora bo tin e akta ei, bo ta bai Kamara di Komersio, Kamer van Koophandel, i nan bo ta skrèf bo mes in. Mesun kos ku lo bo skrijf den un bedrijf normal, praminda bo ta indiká presis ken ta tur e hendenan ku ta forma parti di e fundashon. Pasobra eigentlik ta un bedrijf bo ta drei, pero solamente e oogpunt no ta un oogpunt di ganashi. Anto bo ta sòrg bo mester tin bo bankrekening, ban bisa meskos ku un bedrijf normal. Bo mester tin bo administratie, dus hou bo kosnan hopi bon bei. Nos ta drijf riba donashon, dus ere ta hopi importante pa nos registrá Por un donashon renta ora nos tin gastunan di ban bisa e deseo, kosnan ku nos tin ku kumpra befòrbèl pa e operashonsnan, pa bo tin tur eseinan bai de hant. Anto fin di aña nos ta traha un yari kenden meskos ku kalke ban bisa bedrijf, di manera ku bo por verantwòrd na e dona, e nan ku ta hasi donashon tambe, Angela, Kiko, Ambo ta hasi ku esèn. Korèk, nos pruba di ta hopi transparente. Pero den tur loke nos ta hasi, loke ta speshal di nos fundashon tambe ta ku nos tin un ambistatus. Esei ta hopi, ban bisa, bisònder. Pasobra ora bo tin un ambistatus, beiforbeeld na Hulanda, e ta eigenlijk importante p'e. So si bo tiene nan na Hulanda ku tin bedrijf einan, anto nan ke hasi un donashon na nos fundashon, e ta bira aftrakbaar pa nan. komo donashon fu nan belasting. Dus esei ta algu importante pa bisa tambe den un fundashon manera nos pa bisa ku ku bo tin. Ok ok ok. Anto pa belasting pa belasting ku ku ku e fundashon mes pues anto paga belasting tambe tur esei nan of esei no ta. No e ta bota vrijgesteld paso loke ku bo ta hasi ta algu ban bisa boluntario anto e tin un matschappelijk belang. Right. Awor biniendo bek, no ta bai. Ken, ken ta controla cu, cu bosnan doel ta klop? Ken ta, ken ta e, e organo di gobierno cu ta controla e parti ki yori? Op zich bo ta zorg pa bo tin bo cos tambe di kere si lo bin un controle lo tin cu bin gewoon di belasting mesun cos cu calke zeg maar otro otro instituto ke men ta zorg bo tin cu zorg pa mescos bo administratie ta gewoon tey pa ora cu ban bisa bo mester dje e informacion ta bay de hand. Claro. Awor biniendo bek, um, Kon e fundashon aki a wòrdu opgericht? Di unda e idea aki a sali? Oke, e fundashon aki e presidente, Klaas Tomberg, e ta boluntario pa un fundashon similar na Hulanda. Tel a bini Kòrsou uit Gezonden pa traha pa Koninklijk Marechaussee pa kuater aña. Den mi trabou anterior ku mi tabata tin den hustisia nos a topa otro, a nos ta tin un gudie samenwerking riba kosten di trafiko en so. Enton di el a puntra mi, Di kon yu bo sa? Mi ta hasi trabou ei na Hulanda, pero awor ku mi ta na Kòrsou pa kuater aña mi ta èg sinti falta di dje. Anto mi ta sinti ku ta algu ku kisas lo Kòrsou lo por hasi uso di dje. Kiko bo ta pensa? Nos kumes papia ofi di dje? Anto mi a bis'é mirando ku mi mes a eksperensiá mi mayornan, an foral mi tata den e último fas di su bida ku kanser, ku mi ta ta busk'é pa sali kuné. Pero e un kaminda kila bira Bètlehem unda sinta por mas. Anto e momentu ei no tatin un fundashon mané nos ku por a Bid an e oportunidat ey. Anto ri mami ri cu hey mi no por haciele mas pa mi tata, pero si lo mi por hacie pa otro hende. Anto esey ma hañe asina great. Anto ami cu ta un hende cu semper bay ta purba wak mas happelijk pa nan unda mi por yuda en zo, ma dis di gewoon di go for it. Alright. Pero wak mi trunti ki kico tur kico tur lo ta e funciona di di di e e. e institucion aki of e fundacion aki dus ki ki e deseonan ta encerra kiko ta kiko ta lo cual cu mi por verwacht di di e e servicionan cu boso ta brinda aki nan. Ok, e um servicionan cu nos ta brinda op e moment ora cu bo nimer identica un persona den un fase terminal di su bida um tin boso a tin deseonan chikitu ke mi a pipia nos ta pensa cu. Sorry mi ta kibrabo tu so e mes ta terminal si? Um, en principio esei ta nos doel groep. Okay, esei ta okay, nos okay, doel okay, groep. Okay, okay. Dus okay. um, Francisca lo elabora okay. un tiki mas kiko te opcionnan, mm -hmm. pero en principio nos doel groep ta bedliggend anto den fase terminal. Um, hopi be, ora que nos ta riba pia, nos tin un bucket list cu yen cos cu nos ke hasi, cos ni mas extraordinario que tin, ja, bungee jumping, whatever it is. pero ora que persona llega na e edad, of den e fase, es un tiki mas cu edad, yo que non ta young tambe. am, ta kos na hopi chikitu. Magina bo kon gana di bai kas pa ultimo bia. Gana di drumi den mi kama pa ultimo bia. Kos ku nos a haña. So nos tin Djesun drai lomba. Komo meneer, señor a kere bai kas, anto op e gegeven moment pega su èrko, drumi den su kama un ratu, wak su televishon flat screen den su kamber. Komo un kos ku pa bo ta mas normal, pero e ku tin i a kaba por ta pari luna den un instituto di kuido, e kos ta su deseo. Am, bai wak su kachó. Pe wak su pushi, prikichi, wak famia, gruponan di amigu, bai un kasamentu, bai laman, tin ora ku bo bai sinta den e área di aigu di laman, nan di Dios a kina bo ku tin e posibilidat ku nos por hasta hür e rolstoel speshal di tal manera ku por baha ku un pashènt a sinti den awa, loke nos a hasi tambe. Dus tipo di kosnan ku eigèlèk pa bo ta un kos No ta significa mashá, pero pa un persona den e fase ei ta sumamente, sumamente importante y balioso. Dus de laster di Francisca por contra un bes aki un experiencia cu e tabata tin, e ultimo deseo, cu esun de laster cu nos a haci di e meneer con a bai cu e sueño, cu tabata echt letterlijk su ultimo, ultimo deseo. Sí, tabata ta un djadomingo, anto e meneer tabata echt hopi malo, anto e mester a bai, kel a bai echt su cas, ya. El a bisa e yu cu. Kon ke ta e ke bai su kas. Deo solo nos ta bai buska e maner si nos ta bai ku un ambulans anto semper ta un shofèr anto ta tin un verplegkundige o lo tin be famianan tambe ta rei ami. Anto are nos a bai na Hamiet mester a buska e maner ora mi a yega mi a mira e situashon mi di e e nos ta hal pa bai ku e maner aki. Nto e yu tata ei kaba e di ku mi zuster, Please, ban ku mi tata so. Mi tata bisa mi ègt e ke bai su kas pa Delhas stubiá. Mi ta kòrda mi a hisa telefòn, mi a yama Angèl, mi di, Angèl, bo sa mi ta haña mi ku situashon aki, pero bo sa e yu ta bisa mi ban pasobra tòg e tambe ta bai ku nos. Dje su ora i nos a buda manera riba kama, so hopi djenan ta drumi na kama e, dje su ora i buda riba brankar i mana Angel a bisa nos tin nos beertje Kees, Kees ta para pa e simbolo di Fundashon Ambulans di Seo Kòrsou, Kees semper na Kees bo ta haya tin un labeltje, e shofèr ta firma su nòmber, e verpleegkundige ku kompañá e Pashènt e dieta firma su nòmber. Nos ta bot'é pashènt nèt shirba su brandkaart ku su deken tukor si Fundashon Ambulans di Seo Kòrsou i nos ta otorg'é tambe nos beertje keys i ku despues tambe ta keda komo ku un rekuerdo pa e famianan. Des ora nos ta bai kemeneer, nos ta bai kas. Ora nan sega cas rumannan tabata tei yiu tabata tei e ta hopi emocionante paso tur hende ta mira e situacion ke mene ta cu ta echt ta den las tu bia berdad y mene ta bay su cas dus ora nos a bay anto nos ta bay cor bon tambe pa e pashente dus ke a keda un ora dos ora tres ora Nos ta keda kuné pasobra esei tambe ta boluntario bo tantu bo mester tin feeling p'e kos ku bo por hasiel ei. Anto nos ta keda despues e yu di amo siñor tambe kema pastor mi di sigur nan yama pastor numa pero pastor a ta bezi ku misa despues mi sarbá la misa kaba despues pastor a bini nos a resa so komo. Cu bo ta bai bay, bo ta dubri na mi elke famia, eh. Dios e ora e pastor a bini, nos ta reza, rumannan a bini, nos ta keda por lo menos dos ora. Anto, un cos tambe nos ta bapal tambe cu no, dor nos keda te aki. Tin e famia di Dios el ken ron tiki mas, pero abo ta mira e situacion, pa bo bisa no, nos no por keda mas largu. Anto rei, despues, Famia anto ta bini, tuma afscheid, un cosa ei ta bini hopi emocional. Claro. Nan ta wak marginado, paso nan ta sinti berdad cu ta den lastu biaha cu e shock ei ta mira su cas. Dios ora nos a bai cas, paso un man di seme hinta, Angel ta yama mi Sister Francisca pa sa cu e meneer a bai sosega, pero e yu ta asina contento cu nos por a cumpli toki e deseo di su tata pa bai su cas cune. Tremendo, Master. Awo, mi ke, mi ke touch un bes um, basta importante na mi parecer anto um, bot un vrijwilliger anto mi no sa abo tambe toch of no ok pregunta importante ki nan um, kom kom kom bo santa ga om ku ku ku e mundo aki di vrijwilligheid Paso at the end bo tin cu pone pan riba mesa esey ta uno importante boso ta wordo paga boso ta haya cierto incentivenan for di for di fundacion mes cu boso ta bisa ok mi ta haciye pero e fundacion ta bisa boso kico esaki ta pa bo con con esey ta bay. Par nos tur ku ta den forma parti di fundashon tin nos trabou. Okay. Ke nos tur tin nos trabou, Francis, um, Sister Francis ta tra um, e mes bisa un bes aki na un e, e ta CMC, um, e ta e ta labora ami tin mi mes um, business, mi des mi coaching, ku tur eseinan. Dus eigenlijk bo tin bo bron van inkomen. Okay. Dus esaki ta un desishon ku bo ta tuma ku bo ke hasi algu pa bo komunidat. Anto den momento esei no ta bai er om ban bisa pa loke bo por haña fi dje pero loke bo por duna. Anto momento ku bo bai bo ta bisa ok kiko nos ta haña bo ta haña un vergoeding pa un koi kome ta logisch bo ta pasa entre orinanan un koi kome un koi bebe nos tin nos uniform af en tu bamiso nos por bini huntu un ratu por ta kome algu bo sa pa ta huntu pa estimula e team. Pero no cu ta algo cu bo ta bisa wel bo tin un salaris of zo fe dje. Dus dat is het niet. Dus cada bia cu bo scoge pa bo bay pasa e oranan ey ta oranan gewoon weg cu ta oranan bo a bisa por nada en principio cua sèn. Pero atrobe ora bo bay undi e wensnan ey anto cu bo mira kico e tempo cu abo ta invester ey pa pa abo cu ta un tempo cu bo no ta haya sèn p'e kere mi cu e emocion cu e tin ey e gratitud di e famia ta algu cu ta impagabel. Claro, bo ta den satisfaccion di dja tambe. Correcto, correcto. Enton e bijzonder ta, wak, bo ta bay cu e famia y un dia. Anto mi ta kora acerca mi e experiencia cu mi ke share ta e prome, prome deseo. Nos ta decidi nos ta bay, ami cu e voorzitter, voorzitter, nos a bay pa e deseo ey. Señor aki tambe cas e kera bay. Mi ta kora ta ora nos a bay papia cune, Bo ta mira ke kurpa ta ta hopi kibrá, pero ora nos a bis'é ku nos por bai sali kuné, el ta kuminsá a punta unda tur e por bai. Anto despues el a bira despues el a puntra mi, Kumi ei no e por nos por bai sambi'l tambe? Mi kuné si nos por bai sambi'l. E di ku mi, Serio? Kumi e momento el a man'é, bo sa, haña energia un tiki. Despues nos a bis'é, Oké, nos ta bin busk'el e djadumingu pa e bai kas. Anto nos a bai, einan bèrdat, riba e kas. e tabata bòi palu, ora Señor a pone bòi e palu kaminda ke tata ku su kachó, ku su pikichi komo atendé kusa ku su bestianan, p'e la èg tuma despedí, despues tur e bisianan a bini. Despues e kere bai kuminda un mió amiga di dje ku dor di su problema ku su pia no por a bini einan, dus nos bai hibel e seka su amiga. Sali dje einan, bai hibel e seka suegro di su yu di nobenta i piku aña ku tampoko no por a bini bin bishit'é. Hisa e mener, poné den ambulan, sera e porta. Duna nan e oportunidat pa nan por kòmbersá. Ora ku e meneer ei baha, e e suma ei liki mi meneer i su kar, kaminda nos ta bese f'e dia sorry mihin, ta pregando ya nos ta yega den kuator, sinku ocho tardi. E smile ku e meneer ta yama bo danki ke por a mira e persona ei, kaminda ku eigenlijk nòrmal e no por a mir'ele mas, tabata un kos sumamente sumamente grandi. So pasa brùg kuné, yega Sambil, ora nos yega Sambil nos dici kuné, kiti bai, pasa naku ku a ta hopi kansá. E no por baha einanan pero si e ke un kuminda ke ta gusta kome di food court. Los a bai paden, buska e kuminda p'e, tresel e, el a dal dos hap, bebe su tiki jus, e tabata kla pa bai mitá di shete pa bai bèk. Anto e ta tin e beer ei tene henter ora akinan. Ke nos tin por traha di dje saká kowon ku e beer ei ke men akinan a sina aki. Anto e ora mi ta yama puntra kon ta bai, dos dia despues nan tin ku mi basa, awe el a lanta bisa nos ke ta kla. Anto kuater dia despues ku nos a bai kuné, el a fayesé. Anto tabata nos promé disipu a bisa, Kiko, mi ke bai e entiero. Anto ora mi bai e entiero, e ta asina bizó n'e bota un dia henter ku e famia, pero ora bo yega einan ta manera kos ku bo ta parti di e famia pa largu tempu. Ke men tur hende ta bisa bo algu, si hende a yama bo danki, bo sa ku nan a haña oportunidat di por a mir'é tuma despedí dje na bida. So hopi bia aki ta pasa, ora un persona fayesé, Si Francia ta tin hopi tempo fo'i su cas, nan ta pasa cas ke wai morto toh, ke men bosa mira nan así sí, ke men pasa cas, pasa trabou ke wai morto, ke tuma despedida. Pero cu nos bo por bai tuma e despedida ei ke mi na bida cu eigenlijk ta un recuerdo hopi mas bunito, so bo por interact, bo por traha bo filmnan, bo por saca potret, mester bo ta mira nan ta haci hopi, hopi potret, hopi film cu ta cosnan eigenlijk cu ta keda como un consuelo pa e famia pasobra nan a logra di haya e pashènt back den e environment familiar ei. Echt ta un kos ku un bia kas por bisa bo sa ban mei pa bo por experienci'e. Paso si bo no experienci'e, bo no ta comprende e feeling ku e kos ki tin ander ei. Kere mi ku e ultimo kos ku bo ta pensa riba dje ta sèn. O sea, las tu helaas, por e sòri ku mi ta kebra bo, helaas mi a mak mei algu paresido asina aki. Anto e kos ku a bin na mi kabes den e temporadanan aki, e lasu siman, ta ku nos ta biba, anto nos a lubidá ku tin e momentu ei di ey, te aki nan bo ta yega. Anto den por ta den e lasu temporada ei di bo bida, bo ta realize kon importante kosnan chikitu ta pa bo. parti materialnan mes por ta bo ta traha p'e pa òf na na mi pareser anto na mi perspectiva ami ta traha mi ta traha duru pa yega na cierto cosnan pa mi haña e e satisfaccion di bisa ey m'a logr'é ya cu parti material òf òf òf parti emocional whatever pero op e gegeven moment bo ta lubida mes cu ey bo ta trahando asina tantu ku bo ta lubidá di e kosnan chikitu. Anto e temporada, e lastu simana aki, mama meyo un kos asina, anto m'a realize ku ey, famia first of all ta masha importante mes. Dus por ta bo ta wak tur dia òf den weekend mes, pero bo ta lubidá ku Ey, por ta awe mi no tey, of por ta mañana no tey, laga mi den mi kames, de, sorry, den mi kabes um, duna un tiki mas value na e momentonan chikitu aki. Um, anto mi ta kere e kosnan ku bo sa mak mi tambe, um, ta, ta, ta kosnan emoshonal masha grandi mes tambe. Sí, esei ta sigur pasobra um cada un famia cu bo cumpli e deseo nan ta laga bo sa tambe eh ma nan a yal mester a bai morto nan ta keda yama bo danki señor Jesus danki danki bo stan para hacer pa mi mama pa mi tata pa mi ruman anto e parti ta con nan ta hubica tur hende cu conoce e persona pasobra awe e ta bini cas ya Dios no ta bota un happening tin tin be nan ta wak barbakiu of nan ta kushina maná shal a bisa kuminda ku e shon gusta pues anto de tur tur hende ta bini ta tur hende tur hende ta keda pero kanda un ora a pasa es tio ta pasa subrina ta pasa Dios tur hende ta drenta sali am ta de ki ora e tei nan ta drea yama un otro mas talenta na cas bo ta pasa anto bosa E ta un sensashon, mi no por splika, pero asina dushi ku mi ta ku ene tambe ta gosa ñato, ku ora bo yega pa ora bai kas, kasi famianan ke pa bai, pero e socio situashon ta buta ku nos tin ku bai awor si, anto manda mi a bisa e parti di emoshon, ora nos ta bai hopi bes nos ta laga e parti patras di ambulansa habri, anto bo ta haña bisiña tur hende, nan por keda wave asina aki, pasá te ora e nos lora bòg. Anto tòg den ambulans tambe komo hende so bo ta keda hende bo tambe ta sinti e emoshon pasobra bo ta bisa e e e hende aki wak kon e ta bai anto ta kon ami lo ta ya anto mannan meneer tambe a bisa hoy pa duna bida si pa duna bida balor ya gosa di bo bida i No ta material ta tur kos, no ta sèn ta tur kos, nos mester sèn pa nos biba sí, pero kada un kos ku bo por hasi pa hasi un hende kontentu, anto ku e familianan nunka mas lo no lubidá hasi el'e. Sí. A ta p'esei ku amor mi ta hasi mi trabou na Fundashon Ambulans di Seo Kòrsou, na turno ta nos kuater, pasobra di mes Si bo a yanga ta pasa sinku seis siman te otro ta tur siman y mes suene ta bai. Dos ora cada un siman un otro ta bin na beurt of si bo a yanga djasabra of djarumingu dos ora y tin un otro tambe cu bo bai. Pero esey no ta kita cu tin cos den siman tambe tambe nos ta available cu nos por bai haci e deseo cu e persona hunto cu su famia. Y mannan ya lo bisa nos ta bai casamentu cu ta McDonald cu ta La Mang of ishon ke bai un wega dominó. Of laga pasa e ke pasa un fiesta kai orgel wak un rato so tata baila doi kai orgel pero ya awor e kimalesa buta ke no por mas dus nada no ta straño pa e hende nos ta purba pa tur kos nos ta pasie ku amor p'e. Tu ki tipo di di mane preparashon of training boso a tin ku hiba prome ku boso a kuminsá ta atende ku ku algo asina ki paso e ta e ta e ta parse mi muilek pa bo no pa bo no enta op ta ta siendo extra gevoelig. Exacto. Lebe proba bisa wai bo bai na e, e promete deseo bo bai na bo bai Na na su entierro. entierro. Ami ami no lo bai e koi mes. Koi te bota bota bota fully attached ke hende na mes mesora ke man. Bo mes un tiki strong mentalmente tambe. Exacto. Tin un tipo di preparacion ku bosa ta iba of un tipo di training of un un entre bosnan mes ta prepara otro tin. Kita kita estrategia pa pa pagan e e e kasonan aki. Aki mi kere strategia ta dor ku manera Francisco a bisa nan e boluntarionan nan ta traha den e área ei ku men a traha den hospital, pues nan a kustumbrá kaba di dil ku e pashènt nan tin ora tin pashènt ku ta tabata serka Francisca na hospital ku uiteindelik ta tèrmina na hòspes anto ku despues ta bira un hende ku tin un deseo pa kumpli kuné dus nan tin souizou e preparashon ei anto bo a bisa pa ami ya dor ku mi ta e trabou ku mi ta hasi di kouching M'a akustumbrá dil ku emoshon. Lo m'a akustumbrá dil ku problema òf ora e nan ta sinti nan desbalansá. Dus pa mi tambe e ta kon algu ku nos ta dil kuné ante otro nan ta den defensi. Dus den defensi bo ta wòrdu di train tambe pa dil ku e tipo di situashonnan kiba. Eigenlik nos achtergrond mes min òf mer tin e preparashon ku nos mester pa por dil kuné pasobra mané bo bisa bèrdat e ta hopi emoshonal. Pero pa ami bivoorbeeld ora mi Dil ku e situashon kimi di kere na momentu ku bo mira kon kontentu e persona tabata ta, e pis ku e ta bai kuné e no ta pisá, al kontrario bo ta mir'é komo un selebrashon di bida di e hende, loke ku nos no ta durf di bisa, ban bisa ta pibia di nos kultura ku bo ta selebrá e bida dje persona momentu ku bo tin e kòrp o bo tin e oportunidat di sa ki e persona ta bai. Pasobra tin e momentunan tambe ku un e ta sali kas Onverwacht, un aksidente, whatever, bon bo bis'e a yoke mi. E kos mi magina mi ta un djesnan di mas pisá ku tin, ku hende sali kas bisá bo te a wega òf bo sa ta pleita kuné, anto despues mèrdia boso a kere di topa anto e la un aksidente anto e no a bin kas mas. Ke mi magina bo e pide ei, anto ku bo no e chèns di bis'e a yo, bo no e chèns di dil, anto awor aki Kon ku bai bin? Bèrdat e ta for felu, bèrdat bo tin un malesa ku no ta kura. Pero mir e banda si ku bo tin e oportunidat di prat kosnan uit. Bis'é kuantu bo stim'é. Puntr'é kosnan ku bo ke puntr'é. Bis'é kiko el a nifiká pa bo. Laga e tambe por bisa bo kiko ban bisa ban nifiká p'e ku ora ke bai ei. Bo tin tur e forsa ku bo mester pa bo dili ku e rou proses. Esei ta e ferskil. A mi ta ke men mas bien juis mi sa ku ta duru pa hende na mi familiarnan pero juis e parti ku ta duru pa bosnan mes pasobra bosnan ta Bo ta dili ku ne. Bo ta dili e ta fásil tòg? E ta fásil tòg pasobra otro bes atrobe e satisfakshon ku bo ta mire ora mi yega kas mi disawe mi bai un entiero di un hende ku mi konosé por tantu mi yega kas mi ta gumi bon. Mi ta bai un entiero di un hende asina i a kas drumi peacefully. Ke men komo mi no tin e feeling van e pisa ku por ta botin ora ku bo tin un hende por ta ku bo a ta serka di dje. Al kontrario, bo ta mira kon ku bo por a aporta. Dus e testudun. E morto tin otro presentashon tambe, no? E tin otro presentashon, si. E parti aki, tur e topiko aki di morto ta èk un tabú akinan na Kòrsou after a henter mundu actually. Òf ya, tin actually pari pais, mi ta purba chèk'e riba riba riba internet. E diferente of e sa e difference di cultura anto kon nan ta wak morto tambe. Um, anto e punto importante tambe ku a bisa ku den e kaso aki bo tin oportunidad di bisa e hende ayo anto bisa tur e kosnan ku bo ke bis'é promé ku e bai. Um, sabiendo esaki semper mi ta dispidi foral di mi mama, di mi familiarnan serkano, mi ta bisa nan kualke kos si mi bai trabou,

Kiko con con kiko e persona tin cu tin cu um trece esey cu bosan of bosan mes ta bay esey cu e persona con esey ta bay? E por di diferente manera, en principio okay. nos tin nos website y be website tin en principio tur informacion over di nos, anto tin un formulario. Kiko e website ta? Um, www.fadk.info. Okay, nos vai pone den e description si, di e, e episode. Correcto. Anto, y dan tin un formulario que nos ta si pregunta nan over di e um, patiënt. um, ki estado e tin, ban bisa peso di dje, um, sa, um, ki medicamento e ta usa, um, kua dokter ta behandel e, so sowieso mester pidi toestemming na e behandelende arts tog pa por sa like persona. Okay. Um, e famianan tambe mester duna toestemming, nos ta puntra um, tambe si e persona su haña un hartstilstand gedurende di e proces, Sin mester reanime, pasobra esei tambe ta un kos ku bo tin ku puntra, pasobra kua bon e kos ku ta emoshon, eh? Pues e persona ta den un estado, pan bisa for fea luge, pero e ta den su fase final. Oke, nan tin ku bisa ku hei, e persona aki su kurason para, kiko tin ku hasi? Tin ku lagu'é numa òf tin ku reanim'é? Dus, e kos ta kosnan ku bo tin un puntra pasobra ta kosnan importante. Ora ku bo sa tur e informashon ei, bo ta analisá, ora bo haña, oke, di e dòkter, bo ta bin wak yoga kiko e deseo ku e persona tin ta. Ora bo haña e deseo, nos ta ban wak yoga den nos grupo, oke, huntu ku e boluntarionan, wak ku Catarina Kerk ku ta esun awor, kita fasilitá nos e ambulans, ku nan ta disponibel, ku e verpleegkundenan ta disponibel pa bai mei kuné, ku e wens ku e persona ke ei ta algu ku nan por kargu'e alí, Ora cu nos tin tur eseinan, e nos ta tuma contacto back cu e famia pa nos bisa bal, ok, tal dia, tal ora nos por am haci e loke cu nan a puntra. Entonces, tin ora a yega y pasa cu dokter a duna negativ advis pa algu cu un persona kier a haci. Anto e part di reanimacion ta por motibonan medico of pa scoho propio? Engelio pa e skohe por hopi bisate persona tin ku disdi ori, no? Keme ora ta den e fase final ei, hopi bia nan no ta skohe pa bisa ok, bo por reanime, pero engeluk no tin ègt nut mas si e ta ègt den final, pero si e ke, bo ta sigui purba, keme bo no por give up riba dje. Keme si e bisa ku ok, e ke ainda pa si su kurason bai wòrdu reanimá, e parti ei ta un parti ku e verpleegkundigenan tin ku hasi. So si Francisca por konta algu mas over di esei? Sí, paso nos tur di nos basic life support, di nos BLS, ku nos mester tin, pa bo ta un di e vrijwilligernan, dus ku si tin ku reanimá, bo mester por reanimá i tambe e shofùr di e ambulans, dus tur e pa nos reanimá. Dus promé ku nos sali semper Angel ta manda pa nos e lista Tur cos dje pashent, tin bay pashent ta heri medico na casa ora e ta nos ta dunele, tin cos ora cu ta nos tin cu yuda haci, dus fe prome bo bay bo sa precies ki tipo di pashent bo ta bay cune, kico bo por spera, kico bo tin cu haci, anto famianan tambe sa kico nos tin cu yuda nan cune e ora ey. Okay. Bo responde pa mi sa wak e e hinter e topico aki, e topico di tabu di morto. Mi mi no ta mi. Ki bo opinion ta? Mi no, mi no ta mira como un tabu opzicht. Mi no gusta bij morto, sino. Okay. No ta bij nieuw morto, nieuw, nieuw. Mi diabo morir, mi no, mi no ta bij morto tampoco. No ta bij nieuw, mi no ta bij nieuw. No, di kon, di Ni- ni- kon. Mi no sabe, mi no, mi no gusta e, e, e, e, e vibe. By the way, mi no si- gusta e, si- e ervaring, e nieuw. Of kloppen. Dado caso si esei pasa di bisabo si ta celebracion tin mi no kier ni hende bai yora ni nada. Sesa no mi ta bebe mi ta bebe okay, okay. un par di olpar na bo nomber un mi no mi no ta mi no ta bai entero mi no ta mi di mi di mi famia ta mi no how mi no gusta e uh, e gevoel ei. No no no ku mi ta hopi gevoelig about it pero mi ta mi kere mi ta juist evita di mak mi e e ko ultra trist e e e mi sa mi no ta mira e e nut di ami bai pone mi mes den e den e senario ei. Purba e vitele. Claro. Pero um, op zich mi ta mi ta master si mi ta mi ta mi ta si mi ta mi ta den den den kom, BGS kom, mi lo kom, mi lo ke. Kom, kom bo dia lo lo sitarai, kom bo deseo lo sitarai. Sa. Ke mi ke baya, ta ke ta ke bo baya se so. Ah, by the way, un dia. Pero baila manga, se de dushi que na cosa lo manda cerca no. E pregunta nan, of e pregunta ku mi tin ta mi ta ki ki límite e deseo tin. Dus ban bisa nos por bai nos por lora Miami of con con con mi tin cu wak esey. Mi por bai cu mi por bai cu juffrouw Francisca Miami bin back of con con mi tin cu wak esey. Bai kopi Pero bia. was no kora dal dal un je un Ah, je maar de wees, keis. hè? Sí, Dal de bek, keis. bek, Dale, bek, bek. Um, Angel, e bo tu mire ku ora ku e persona ta den e estado e kurpa no tin forsa. Ke men di bo por tin obliga riba e Miami, pero for mi kere mi yega airport ku bo, anto e nannan ku mi kuda renta avion ya e kurpnan ta duna mas. Dus en prinsipio no ta kosnan ku ban bisa ta logis pa bo bai hasi den e estado tan final. Mane mi indika awor, nos a bai ke mener, entonces Francisca konta awor, bai ke mener djadumingu, e mener a muri djaluna. Bo imaginá bo ta Miami babai. e persona muri ya nan. Boso ta cuanto tramite bo tin cu bay haci pa bay transporta e curpa bin gune awo cu papeleo. Mester wak cu tin seguro. Ta hopi seng pa bo transporta un morto di afo bin gune. Ke mester ta gewoon cosnan cu eigenlijk no. Ke men di nos ta usa pa bisa cosnan na Corsou cu ta safe. So cu abo un behandelende arts tambe mester por keda e handbereik. Si no bo ta yabu tin cu bay ke dokter tambe. Dat is geen, bo bisa geen optie. Anto zòrg bèrdad riba kosnan aki nan nan si nos lo por mester ke bai kome na restaurant, ke ke bai whatever aktiviteit ku nos ke manera un de las wende a puntra mi si wende ke bai final di festival di tumba chabiènè. Si e por. Bo kon wende basta e te seita loke ke ke nos ta e por kimin ku su kurpa por wantele ke por bai maske ta un ratu nos lo wak kon nos ta hinke den otro pa nos por hasiele kimin si e ke bai wak karnaval Bo ta seki bini awaki. Si ta un ratu nos bai kuné por ta na salida. Laga e bai i nan dis haña e feeling no e ban nos ta bai kuné. Ke men gewoon e kosnan ei ku bo sa so tin ègt e hendenan ku ta para bo un karnavalistanan di kurason. Lo imaginá bo awoki bo ta riba un kama bo no por bai. Gewoon nos stay ku nos por yuda ku e parti ei. Anto e kosnan ei ta bira importante. Òf hende ku tin ai be kome un ijskrim un kaminda. sinta i na nan bek den e environment ei ku pa awa ta pasa riba dje tur dia, pa e e kosnan ei ta importante. Ke men, esei bo tin ku maginá porque no nada extraordinario. Un kos asina lo mi mira mi ta hasi ei, bo sa kargá mi pa fiesta un ratu. Ami lo ke kore boto, ami lo ke kore boto. Bai piska. Bai piska? Ami personalmente no, basea ami no, ami mes den momento ei no por, pero bai piska wak awa ta piska. Sí. Dal un tuna. Oh, mi si cargaba y va y va Sí, en nos vamos a bestia. poner, porque nos bisa koti mas safe nos pasa por ta para na punda y nanan camina y nan ta pisca. Pone y nanan de línea den awa que e feeling ey di jis por yega y nan no. Ta un cos hopi grandi na momento que no por sinta mas. Pasobra wen ta por sinta bota hinca den auto de rolstoel Exacto. bota bay cune. Pero den momento que enta drumi ku kateter, ku zurstof, ku remedi, ku pampers, ku tur e kosnan ei, abo komo famia por tin hopi gana, pero e ta bira hopi difisil pa bo por hasié. Anto ke nos ta tuma tur e parti ei, e zòrg ei over, laga na abo e momento ei pa por krea e kos pa e persona por disfrutá di dje. Ta tin un di nan tambe, e mener ki tabata, mu degustá músika, Skira na hasi tur su frèndsnan ku tabata ba bisa musikante a bini huntu ku tur instrumènt. Nachi. Ey, e kue tabata gewoon no indrukwekkend ku nan ta traha muzik, anto nan a dun'é dos maraka, anto e ta riba e kama, sineken, anto nan mira e pia ta trela, sineken e kue tabata homi wak e via ey bèk, Amazing! Bo no por magina, bo ta wak bo woti na ku awa ke men e gou e meneer a disfruta di e pari ora nan ei. Anto e kere mi ku Miami no tat importante mas. Cierto, cierto, cierto. Ey, ken, ken, ken ta facilita bosan cu, pa cu e, e ambulance? Of bosan mes tin un ambulance di bosan mes? No, nos no a, nos no a invest'é den un ambulance am di nos mes ahinda. Dikon? Pasobra e gastonan ta halto. Mi ta imaginá. Pa bo sali kumbra un dje e vehíkulo. Cuantu un ambulance? Am, si nos lo cumpra esnan manera bijvoorbeeld Catarina Kerting, bo ta sali cumpra un pa sesenta mil florin, anto ainda bo tin cu paga dje sinku pa binti mil pa bo am transformele pe bira un manera cu bo por transporta un brancard den dje pa tin tur e cosnan cu ta safe. Wow. Dus bo ta wia ri nan, ya cabo conta mane ochenta mil. Awor nos ta draai biba donacion, ya. Ora bo wak esey cu bo bay cu e donacion, nos no ta yega e bedrag ey. Kico mi a bisa bo ta bay Hinka bo mes den un kos ku karbon, bo tin onderhoud, bo tin ku pone bambisa gasolin, bo tin ku paga seguro, bo tin ku mil i un kos. Ora bo bai wak, pa e kantidat di deseonan ku bambisa ta bini, e no ta rendabel. Pues loke nos a hasi, nos a aserká vários partnernan na Kòrsou ku tin e transporte ei, anto Catarina kier a bir esun ku nos ta traha kuné. Hopi agradesidonan nan, nos semper bai, nos por konta ku nan. Nos ta zorg, nan ta zorg e ora ei pa dan nos haña e ambulans anto ku e shofèr. Pero kiko ta un am- un ambulans ku op sih ta ta kore den kasonan di emergensia òf un un No, vehikulo di transporte e ta un pa hen? vehículo di Ah, oké, oké. transporte ku ban bisa ta transportá pasièntnan bèdliggend pa bai dòkter, oké. sa ke nan por ta vei hospital, hiba nan, ban bisa am, un hòspes, hiba nan tratamentu, ku nan ku ta transportá, ban bisa hendenan drumi. Ta Pero hul- e, esei no tin sirena, toch? No, Of sí? no, ah, no, oké, no, oké, no. oké, oké. Entonces, na momento cu echt algo pasa así, na caminda cu portaje persona bira malo, cu esei mester worde, ban bisa portaje por latin cu pase over portaje pa es, esam, si ta echt Ja, necesario. Pero oké. en principe, esei no ta algo cu lo bin dilanti, pero ahorita nan ta awor aki na nos partner pa yuda nos am, cumpli cu deseonan cu nos mester cumpli cun'e. Lo nan mester hasi fasilidad pa San chauffeur tambe kese E man. chauffeur nos ta haña, anto manera Francisca indica awey, nos tin tur e deken cu sinchi cu tur e cosnan ey di nos, pero ora nos tuma e um ambulance over un rato, nos ta prepar'el e full pone tur cos den dje cu nos mester, anto di despues e um voluntario cu ta e verpleegkundige ta ta bay mee cu nan, anto nan ta bay yogi na e lugar pa busca e persona, sea ta na cas of ta na un hospice. Ok, interesante. Cu cu que tuma hopi tempo? cu- cu- Cuánto tiempo di di bosnan simai cu que tuma? Of cuánto Exacto. cuánto cuánto tiempo di bosnan cuánto tiempo di bosnan te wordo investeer den den e den e Waak. fundacion? Ora cu tin un deseo, en principe, um, e djadumingunan, nos ta purba di hacielo, eh, a veces binti can awey cu ta den sima lo por, Pero si ta djadomingo nos lo manee dies or y mihin ta asina ta di ora. Sí, dies or te cuato or, cinco or. Sí. Depende Ok. te con e deseo bai, no? Anto que Sí. familianan tambe te hijo, nan ta sinti nan bon. E pashènt tambe ta bon, e ke keda mas riba su familianan. Dus, nos ta hiper pashènt, nos por keda henter dia mes te anochi. Ok. Sí, esei ta ora cu ban bisa t'e parti di e deseo mes. Anto di mes awor aki, tur na pa duna'l bekendheid, anto pa busca e pashèntnan pa nos por yega na nan. E parti ami tur a biba izog cune Yama e diferente hòspesnan bai duna presentashon e ferpleegkundige nos kua bo nan mester tin info kiko nos ta hasi pa nan por hib'é. Dus mi ta duna presentashon, splikashon kiko nos ta hasi, bai na vários kaminda, papia ke hendenan. Souso nos mester buska fondo tambe pa nos por hasi nos trabou. Entonces bai papia ku partnersnan Spiga ki nos ta hasi pa nos haña e parti di sèn, dus ami ta mas riba e riba e parti ei. Mi no, ami no ta verpleegkundige, dus mi ta ègt atmirá, ègt great loke ku nan ta hasi, pero e parti ei ami no por hasié. Dus ri mi ta mas den e parti di uitvoering, den e prosesonan ku e kosnan ta kana, zòrg pa tur kos tei, zòrg pa tur hende, informashon, papia ku famia, konsolá famia, e parti ei ami por bambisa karga. Pero mi ta kere, mi ta kere, foral Franziska tambe ta. ta ta pilar grandi di e fundacion dicon no solamente den e parti of den riba e dia special ei sino riba e sobra dianan pasobra mi ta kere abo tambe ta duna informacion caminda bo ta traha di ey tin e fundacion aki tin e diferente opcionnan cu nos por cu nos por ofrece bosan entonces mi ta kere e e e tipo di marketing ei ta ta great tambe pa bosan. Correcto. Korekto. Be kòrda nos a yega i para tambe na luganan públiko. Mi ta kòrda aña pasá aprel nos a bai para un ratu, tabata na cerca Tenchi Mall segun mi. Nos a para di nana un ratu anto pa duna informashon ku e mende huntu ku mas boluntario tabata tin. Nos ambasadornan tambe nos tin un par, den nos tin e boluntarionan ku di verplegkundigenan. Nos tin ambasadornan ku ta yuda nos tambe promo e ba'mi se fundashon. ke nos a homba ayori nos di bestuur ambasador òf esnan ku ta ta por a bini komo boluntario enton nos a para pa duna informashon anto tabata tin un momento einan ku a keda hopi bei serka mi a kana un mener bini serka mi el a haba e spot moni el a duna mi un kandidat i sèn pa nos spot anto el a bisa mi asin aki bo sa e frou? Siman pasá m'a kabi haña sa ku mi tin slokdarmkanker, anto ke no ta bai kura mas. Dus awe loke mi ta hasi ta, pasobra mi ta riba pia hinda, mi ta duna bo awe e e bedrag aki pa bo por kumpli ku un deseo pa un hende. Anto mi ta spera ku ora ami yega na e fase ku mi ta drumí na kama ku bo tei pa mi. Bo no por maginá bo kiko e hasi ku mi. Bo a hon ke ora, sí, ke mi esei si tabata, ah, bo ta bisa bo ta fuerte, pero na e momentu ei ke el a bisa e kos, anto Pues a asina confronteran mi no sa keda sin palabra facil den momento eysi ma keda un rato mane e e esaki si ta duro ke men ma keda basta rato mane cu e coy ke men e cosi a impacta mi mas eigenlijk cu e momento di el deseo mes por e hecho ke mene tabata asina boos di con e trayectoria lo bay cana pe e coy tabata ta wow. Hopi bizonder. Sí, sí, sí, sí, sí. Es moeilijk, we moeten pre we moeten preparado Wat mensen. kere bota prepara at the end? Kon? Kon we te prepara pe kois? Atrobe viniendo back, sabiendo ku ku ku Ay, bota tabai tin un start en tabai tin un ending. Ese mi te kere, O ese ese besef. te un fact. We we kere we Set in besef, fact. pero pero echt te prepara pe kon so. Con? Ta biendo como esnan tin tur e erfaring aki. Con, con bosan mes ta pensa riba esey? Des riba, riba morto. Ya, morto te. Exacto, exacto. Morto te. Ta cos cu bo ta mak bay na mi trabao casi tur dia pa siman sigur. Anto bo ta pensa pa bo mes, manda meneer ta puntra e otro colega, kico lo bo ke? Pero mi ta kere ta ora e momento yega, Anto depende como mi está bo situación tanto lo voy pensa kiko lo mi ke. Pero pa bo bay pensa e hopi trempan o bibi otra persona bo testament si si bo tin yu casa ke sei nan bo dice ok mi ta ta mi testament mi ta laga esaki pesei esei pesaya bo ta bota truba cosa pero no bringa despues. Avion, un avion. Awal sí. No, bobo tin bo cosa netjes, no? Pero mi ta bisa, pa bobo bisa, kiko mi lazo deseo, lo que tam te quiero ora mañana, bo den momento, so lo que mi ta mira seca e paciente que mi ta bai con eta, e lasto momento ta bisa, um, mi ke bai mi casa, so binan, di hospital nan ta sali bai hospice, so nan ta bai nan cas mas, entonces, Mi ke wak mi kas tog, ya, of mi ke bai mi trabou kaminda mi a traha antes, of mi ke bai mi sa bai Boca kas studia Domingo mi ke bai dar un keda na Boca, ya, dus mi ta kere ta e momento ei loke e hende ta sinti, loke e ta feel loke e ta pidi e famianan mi ke boso a hasi esaki pa mi, anto ri FADK ta para pi si pa tur hende ku tin nan deseo Laga nos sa paso nos t'e cu curason pa hacielo cu amor pa nan. Bo sa haya un hende cu no, cu no ta tin um, famia? No, bo sa sema un famia mester el meld aan. No, no. Ah, mester oké. tin un famia, so e famia Oké. mester meld aan. Bo sa di mes e, e Persona persona de mes, situacion no que ta, e no por meld aan. Sempre mester tin un famia. Bo sa nos mester haya cierto informacionan tambe di e famia. Dus, e sei si no. Sema mester tin un famia. Claro, bo motivo na legal tambe to to vervelo bo vai Juist, o sea, taba bai cu ine muna to. Te mes no que. Bo. Juist. Exacto, exacto. Pero viniendo back Francisca, um, mi tabata que men con con vos a mes ta mira morto. Dus no e parte di deseo, paso mi te kere se ta depende, anto mi te kere eta eta bai cambia op een gegeven moment den den den bo trayectoria di vida porta awe bo ke bai piska mane mi di, pero A dm por ta mi ke inderdat kon sosega riba mi kama wak pari Netflix. I don't know pero kon kon abo mes ta eksperenshá e morto. Dus kon abo mes ta wak. Ya morto e hende no ta ei mas. Mi ta duna un ehèmpel ku mi mama ta un par di luna morto. Kondoleash. Adobo ta traha tur dia ku. hende ta muri. Pero bo sa ora e yega na bo ta henteramente un otro cos, no? Paso, tin bo ta si cos na bo ta bisa, hmm, ta mi mes, pero tur tiempo ta traha cu morto. Pero el a toca abo. Bo sa, bo ta bira un hende asina gevoelig, um, cos cu tabata normal pa bo antes, awor no ta normal mas. Paso, e cos ei ta keda touch bo. Bo ta mira bo hende den e cos ei. Ya? Anto ora ei Pasobra bo ta keda hende tabata ami tin sentimiento pero um pa FADK no kere ku ora bo bai kende nai bo no tin sentimiento tende paso tin mei e ta wek cierto kos op ya paso bo ta keda hende manda mi ta bisa Exacto. dus morto ta un kos um hopi vervelu hopi verdriet pero ora bo ta ora bo pasa den Anto bo ta sa e e e cos aki no ta facil. No ta facil so ta un cos cu bo ta get ret nunca mas di bo bida di e hende ay bo no por lo bide. Bo san ta kere tin un after life? Sí, ya de kere pues no sa. Esey ta awor bo no wende mi bek pa conta bo. Pero si mi wak con ami ta mira morto, ya m'a mak mi cu en principio mi ta tur esun mas chikito den famia, anto mi a perde mi mayornan cu mi hopi tempo pasa. Anto tiki tiki ma kuminsá pèrdè ruman, anto e setera, anto mester a dil ku hopi entiero. Ma Rachel masha bin entiero mes, e kos a basa ta ku ora un hende muri, un konosí di mi nan ta bèl i puntra mi kiko mi esei hasi. Mi nan hopi men pa bira ku un manera professional lo dat patrás. Anto esei a buta ku ami para ketu na mi mes lasta moment. Mi tin dos yu, anto mi a gewoon lasta trei mi tabata serka nan na Hulanda, anto mi a bira bisnis su mes. Mi a wak, Mama no t'ei pa semper. ke men di mi ta bo ta purba ke mi mirando ke mi mirando tur e kosnan purba pa nan ta zelfstandig purba pa nan por parba nan pia mi tin un di binti un un di diesocho ke men di op e gegeven moment purba bisa nan tende mama no te se no mi ke tende koe mi se no ta un kos ku por pasa ora bo mira kon malesa ta bini aksidente ta bini awe bo te awe bo no te dus Ma bisa nan taimi ku nan wak ami, ka ami ke krematie, se m'a disidí. Dikon? Pasobra mi mester kada bia ku mi mester a der un hende, ku mi mester a bai habri e kèldernan ei, bai saka tur e e e restunan, ta tin di nan ka keda meu mi. Ata bo ta bai bai kumpra body bag. Mi no ke mi yunan pasa den e kosnan ei. Ke men di gewoon, ora mi no tei mas, pa mi mi ku nan e wak, bosan por disidí, pero mi vorkeur ta bai krema mi, basha mi na laman, i pasá, ta un kos ku mi ta gusta, dus mi ri asina ke men Ami si, foral sowieso ke trabou ku mi ta traha, foral ku bo ta dili ku e mortonan asina aki manera nò, mi sa ku fai ora un yu nan se, foral bo nan se, bo dia di bai tei. Awor si. Oko manera ke mi gewoon enjoy bo bida. Kuantu bia mi ta lanta gewoon bisa nan ku mi stima nan, ku mi ta sinti nan falta? Am Kiko ta importante? Si mi siña un kos ku mi sa ku ta valuable pa nan nan bida, mi yu nan e kos aki. Paso atrobe mi ta hoop di hasi ochenta, ochenta i sinku paso mi ke bira bisawela, ya. Pero bo no sa ku bo ta bira bisawela. Te men purba di ora bo ta biba bo bida di sa kiko bo ke laga atras, kiko ta e legend eigentlik ku bo ke laga atras bo famia. Ora bo no tei mas, Kua value bo a duna bo yunan ku bo hendenan pa nan por para firme? Mi ta skibi hopi. Mi ta skibi masha wi mes. Mi tin yen journals. Ke men tur mi gedahtasnan ku mi tin, kosnan importante, ta den e journalsnan ei. Mi tin awaki mei binti piko journals. Ke men e binti piko journalsnan ei tin asina valuable information den dje pa mi yunan. Tin ora un kos ta dala mi kabes, mi ta asta skibi'é. Ku bo bisa nan mandi bo sa balbel papiando ku nan, skibie pa oit un dia bo mira e kos ei bo sa. Anto bo manda e komparti e tipo di gedahtanan ku amiga di mi. Nan di sa mi, ey, ta muri bo ta e muri, no? No, mi no ta mi no ta kere ku ta muri mi ta bai muri, pero mi ta bisa si bo ta preparando bo laga kosnan great atras pa bo hendenan e kos ei ta bira algu ku nunka mas nan lo lubida, anto ta kosnan ku nan por pasa over pa nan generashonnan. So mi ta kere bo santi un legacy masha importante mes. Makinan traha kaba e bo ref. Bo ke bo ke pa nan krema bo bo ke pa nan dera bo? Sa kre kremasi. Kremasi? Sa. Na mi no dera mi kon. Na na na mi no. Pa por si akaso por si akaso ne ato reme muri nan inventa un ko di haa por eso por no por eso por lanta bo respect. Sa na kremasi kon. Por si akaso no. Kremasi kremasi pero ki ki ki ki. Bai, e punto importante tambe ku el a menshoná ku ami ta kere anto ta ku tur hende tin ku laga algu atras. no solamente e trahamento di yu, pero e valuesnan ku e yu ei tin tambe. Ke ke abo lo ke logra? Hmm, mi sa mi ta basta mas selfishibando, pasobra mi no ta mi no ta mi no ta pensa akt di riba e parti di di di di laga atras pa No, pero familia abo of yu. mes. Mane ami un di e reasonnan ku mi a traha e podcast tambe ta ku mi ke krea un impakto den sosiedat pero no solamente esei den ku ku tur hende sa mane ey e gaya ya ta kore gaya e bai buska su informashon riba youtube ta wor mende laga nos traha un plasita riba su nòmber. Bo con esta, bo con esta un, un placita, Un placita, o sea, of un, ta- of un kaya, plenchi, un plenchi. plenchi ma, ma, no, ma no rios. Maar no rio, o sea, Ma no rios. Hey, ahora, ahora ti nos tabata convers, por ejemplo, nos a graba, nos, a- nos tabata conversando over di, e parte di, di, un par di challenge cu bastan tin tambe di, di, ah, consistentemente keda track do- donors pa, Paso por basa un fundacion con como ta pak ane koke paso mi ta imagina mi tin ora por ta facil tin ora por ta hopi moeilijk tambe to basa ta completamente dependiente di dje. Sí, mi ta kere nos papia a dat na comienso e ta e manera con bo ta acerca hende pa donacion. So Carbon tin hopi fundacion cu hopi deseo cu hopi cos cu nan ke logra, dus op e gegeven moment, ok, ta tur ta bay hopi biaha si ke mes wendenan Ke men tin ora bo ta hasta tende va nos ta kla p'e aña aki dus ora pa kuent di donashon bo ta kla. Mi di kere nos a skohe un aproach pa tòg wèl purba kompartí ku e hendenan kiko nos ta hasi anto kiko eigenlik ta e ja e meerwaarde di dje. Anto a base dje esei duna e persona e mes un espasio min òf mei pa disidí ku e ke kontribuí ku loke nos ta hasi. Anto, eigenlik nege van da tin kier esei ta sosodé Um, lo que nos Basta. haña tambe, um, vamos a familianan cu cual eh, um, nos a haci un deseo, so e deseo está gratis en el momento ahí, pero bota haña cu gente nan cu a participar of a bin visita e persona na casa of whatever, ta pun, toma contacto con nos señora via Facebook of manu mail, pidi nos nos um, bankrekening nummer pa nan tambe start algo. Nos tin pari gente tambe cu Eigenlijk ta start in principe casi tur luna. Ken gewoon echt amazing. Ken men vast nan ta start nan, nan, nan pida. Anto, e sei ta tene nos min of meer um, ban bisa bay. Na Hula, Fey Hulanda tambe nos ta hanja tin ora tin ene nan cu um, kisas tin famia na Curaçao awor aki. Um, pero cu toch tabata tin un business of zo na Hulanda tambe sa tuma contacto eigenlijk cu nos. Anto, cu nos tambe ta hanja for dishé. Dus, in principe mi bisa nos ta hopi bendiciona. Pas hopi biaha ta mira hopi fundacion ta struggle. Pero te awor kings club af nos ta hopi bendishoná ando ku nos stay en ieder geval p'e aña aki nos ta kla pa nos por kumpli ku e deseonan. Ta pasá tempu na un límite di di di hende ku boso por segun boso budget awor aki òf un estimate por lo menos? Si wèr nos ta purba awor aki pa en ieder geval bai ku tenmenste un pa luna dikon pasobra ainda e tabú. E por ta mas, pasobra nos lo proba ei por ta un pa siman, un pa kada dos siman, pero dor juist ku ban bisa e ta mane un tabu ainda, ban bo ta haña ku ainda e e akogida pa bini serka nos, ban bisa no te ki ta pasa tin ora. Por ta un ruman ke pa e mayor hasi algu pa e otro ruman no ke, ke men ta bin diskushonnan ònderling ku nan, tin ora ku ta buta ku ta konfada anto no ta hasi nada mas. Pues tin e tabu ainda ei, paso ora bo anda pensa ku e e bai, e mama bai òf tata bai? ta ta ta bo mate ke men eseitan bo ta haña nan ta pleita ku otro ar over ke men e miedu di laga lòs di e situashon tambe por ta un struikelblok ku ta buta ku unu ta haña e idea bon pero por ora ku di mes tin mas ku tin ku tuma e desishon e ora ei si tambe por pone ku e deseo no ta no ta yega pero en prisipe nos lo por bai un te dos pa luna awor aki pa e aña aki miti kere pa e siguiente aña tambe. Claro, aquí na mi tin bosa información mi ta só reci pa poner den description di di eh, di eh episode. Um, pero mi tin un pregunta por un tiki personal pa cu eh, eh fundación mes ki kita eh donación di mas grande cu bosan ye haya. Cu bosan bisa wow, saki ta bai yuda hopi ende. 5 mil florin. Right. Master, master. Sí. Esei ta tin un kompania mes òf tin un persona ahí? Un fundashon, un otro fundashon. Ah, Stinek. Sí, tin fundashonnan ku eigenlik tambe pa mester di famianan ku por ta a keda atras por ta tin sierto kapitalnan, anto op gegeven moment e doño ende ku a falesé a bisa, tende ki mi sèn ta bai pa charity. Sa tende esei tò? Hendenan ku tin hopi sèn ta bisa ku mi no ke pa bisa pa tur e sèn keda den famia, pero mi si mi ke mi sèn bai den un fundashon, anto bosan tin ku zòrg per yar pa bosan buska hendenan ku en prinsipio tin mester di dje Anto cu ei geluk an por Tomele ke men esey nos a yega di haña cu nan mes a acerca nos, punde kiko nos trabou ta, etc. Anto esey ta esun di mas tantu cu nos a yegi haña. Oke. En een kier. Anto aparte di esey bosan ta traha cu otro fundacionnan cu den den den bosan operations nan? No, Catarina Kerr, ke men Exacto, sowieso esey esey uno. huntu cu Aha. nesonan tambe ta un fundacion. Tambe tin ora nos ta manera yuda nan tambe por tabata sa ku kosnan chikitu òf di lasta ke biforbel loke bo wak riba nos wèpsait nos a yuda nan kon training di safety pa nan pa nan shofèrnan di manera ku bo ke duna nan awareness riba safety on the road anto esei nos a yuda nan ku nedor ku nos tambe konosé nenan ku ta den esei ta zòrg pa un moi moi preisha. Urbo ta zorg pa hendenan keda up to date den loke ta ban bisa vaardighedennan pa keep e safe, no solamente pa nos, pero tambe pa e hendenan bijvoorbeeld ku nan mester transportá diariamente. Dus e tipo di samenwerking ei tambe nan ta hasi. Ban bisa di mes, mi mes a duna cierto trainingnan, dus ta bied nan antaño, bijvoorbeeld training riba comunicacion, cosnan cu ban bisa nos por yuda uno ta yuda otro, di tal manera cu nos tur por para afuera te anto duna un miñor servicio n'e comunidad. Right. Master. Anto e relacion eri despues bo a bisa riba e dia di e deseo mes e dia caba ki ki ta pasa despues? Boso anto tog keda en contacto cu e famia? Con con esey ta bay? Ya tin bira nos ta bel wak cu a bay cu a bay su mani sey Okay. cu a bay cu e pashent tambe na e lugar dus tin bira bo ta keda den contacto si nan ta keda siempre bay nan bo a bisa yama danki anto tin bira hasta pa un otro famia tambe kico nan tin cu a hasi pa nan tambe bin anbod pa e deseo. Orait orait anto tur e informashon ei nesesario pa apliká ta riba e wèpsait. Oke oke atrobe mi ta bai sòru pa pone tur e informashon riba e e den e description box di e episode. Boris tin algu mas di No. add on? Por ta nos a pone e e e scan code tambe aki aki bou no? O sea, mi ta, mi ta, bosan tin esaki digital? E scan code? E QR code? Sí. Ah, wel, bon, mi ta sòru pa, pa pone tambe, bisa nos editor Simo pa pone heri den e episode. Um, bosan ke agrega algu promé ku nos sera e episode? Bon, ami ke ama danki pa e oportunidat ku nos a haya. Mm, tur e televidentenan ku a skucha bo e nochi, kòrda ku nos tei Fundashon Ambulans di Seo Kòrsou. Subi e website, si tin famia òf otro hende ku ke nan Lazo di Seo, Nos te pa tur hende anto nos ta warda e deseonan drenta. Master. Master. Danki, danki, ku- danki na bosan ku bosan ta Exacto, hasi, danki ta na hasi bosan, koki di bosan exacto. kurason. Hopi Exacto. great. Hopi, hopi great. Hopi, hopi Bon, great. esei tabata un episode tremendo, informativo. Informativo. informativo. Um, awaki nos sa ku tin un informashon um, valioso den nos komunidat. ku ta duna e tipo di servisio aki totalmente gratis. Fundashon, fundashon. Fundashon mi di? Ki mi di? Informashon. Ku ta duna, ah, sa, sa, esakto. Ku ta duna e servisio aki. Um, dus atrobe, mane Boris di danki pa bosan servisio. Eh, nos ta sorry atrobe di pone tur informashon nesesario. Si bosan ke du mei, um, asa ku shermento riba social media, tur kos ta yuda. Um, bankrekening tambe, DSL, du binti sinku florin, tur kos ta yuda. Um, Boris? Ei, bosa no dal un, un tekeño, Ei, no, verdad, bosa no dal tekeños. Dal un pari tekeños. No, no, no, no, normalmente mi, mi, mi te gusta ora, ora gasta no come tekeños. Saya por comer después, pero come na come te hace, todo todo bon. Boris, todo bon. Eta bon, eta bon. Sushi. Será episode. Um, Cora check um, nos episodio na arriba nos plataforma de Digicel que está completamente gratuito, cual está Go Loud, está Libremente libremente di konsumo di bo data o bo chèka bo por tende radio bo por tende muzik bo por tende Wabo Podcast bo por tende otro podcastnan kompletamente grátis anto Kòrda subskrai na bo man Kòrda subskrai na bo man si bo no a hasié den kuminsamentu prime kampanita exacto anto kòrda fòlo nos riba Instagram Facebook tambe ta importante share e e episode aki si bo ke kòrda kòmenti bou tambe si bo konosé un familiar. ku loke apliká hasi esei riba e website atrobe e informashon nesesario ta riba òf ta den e description box. Comment ibou tambe kiko bo deseo lo ta. Kiko lo ta bo último deseo? Unda lo bo ke bai? Pa wòs mi por kòpi tambe par di deseo tambe. Duna nos un par idea unda bo sa lo ke bai. Exacto exacto. Besides that Kora si bo ta bese ta bai of si bo ke kuminsa gym, kora mi brothernan di Kons Fitness tambe tei Na pa yuda bo Santamaria. sante e journey ei. Importante pa bo keda saludabel, anto fit, Fuerte, fit bo por es. fuerte, Kon ta ku fitness? fuerte, Bo ta kuminsa fuerte. djaluna tambe of kon? Djaluna aki si. Sende. Ah, trobe, kora follow, subscribe, si bas esei kaba prime kampanita, anto kora bon, Stay wapu. stay wapu. Stay Stay wapu. wapu.